Esta baina no, e pais aki ta bula di un extremo pa otro. Diripiente Kòrsou tin yen di eksperto i awor tin mas partido nobo ku tin boton na Fransha. Figura bo, tin mas partido politico cu tin votador. Ay Maria, expande bo mente, mas partido mas miho pa mi, no pon pa mi asunto cu bo keho, ami ta bay yora mi necesidad cerca tur partido y pidi mi frishider, stof, carchi telefon y ipad na mi patarata grandesa. Ta fásil pri mintí tur mi voto i nan ta duna mi tur kos. Mi ròl ta mihó ku Eligio Melfort. Maria, Temporada di elekshon ta pas ku pa mi atrobe. Polítikonan ta na mi tur kos ku mi ke. Chepo, Bo no tin konsenshi? Ta yu di tera manera bo ta elegí mandatorio korupto. Pa siglonan politiconan corupto ta changa pueblo y propaganda cambio pa nan haya nos voto. Te awe nada. Ketu bay nos ta biba den miseria, desempleo, violencia, te dia laman traga nos. Mandatarionan tin nos pa macaco votando y nan lema y tema ta, Past awor, pa hasi komo si fuera ku nan ta sinti nos desesperashon. Polítikonan no ta tuma ami hasi mas. Ami ta buska pasá bon tem ta tem den polítika, pasobra diabel ta na pata bo ta rekonosé. Den tempu di elekshon tur Satanas ta kana lòs. Ami, Maria Pampuna, ta puntra mi mes tur dia, Ta Kon por ta posibel ku nos tin sentenares di polítikonan ku ta propagá kambio i bienestar di Kòrsou, pero ketu bai nos ta biba den miseria, desempleo i violensia na Kòrsou? Tur e polítikonan tin título i ta eksperto, pero tantu bal nos ta den nos murskònt ketu bai! Maria, Ta netamente nesesidat ta pone yu di tera bende nan voto ku diabel, meskos ku esun ei. No wak muchu leu. Chepo su akshon i komportamentu ta e motibu ku ladronnan ta bira mandatario. Chepo ta bende su voto patriótiko pa kos di mundu oposishon den temporada di elekshon. Chepo ta djispi! Mira su cara di souchi yen di curashi. Asina Chepo ta yama su mes, un bon yu di Corsou. Fuera! Ta yu di Corsou stinki manera Chepo ta abri porta pa mandatarionan corupto. Stinki, si no? Ami ta baña tur dia y hunta mi mes cu Old Spice. Ami ta personifiká e nesesidat di pueblo. Polítikonan tin set di poder i plaka. Nan no sa òf tin interes di Kòrsou na kurason. Nan sa ku i nan kompinchinan ta nan bienestar. Wak kon nan ta bringa pa ta number un riba lista di partido. Ata vishon i komun ta batayando pa disidí ta ken ta riba kua number di lista. Nan ta kanga saya i tilda otro ku kua ta parti sanka òf nò. E stabaho no. Kampaña no a ni kuminsá i ya membronan di partido ta konta otro subieu. I see di val, bada bada, bon boshi i kangamentu di saya a bira moda di kue fama den boka di pueblo. Politiconan no ta esnan cu por goberna of soluciona nos crisis. Nan ta causa di e crisis. Corsou no por soluciona su problemanan cu e mesun capacidad mental cu a crea e crisis. Txepo, ta un bientu fres ku tin ku supla i trese yu di Kòrsou marka integridat pa traha ku kurpa i alma pa salba nos dushi Kòrsou. Yu di Kòrsou marka polítiko ta kaba ku e pais aki. Atrobe lei di trèktu, gobernantenan ta eksihí tur kos di pueblo, pero nan mes no ta tene nan mes na eksihensianan ku nan mes a preskribrí. Mandatarionan sa kon ta kobra belòsting, pero nan no sa kon ta paga belòsting. Ta mas ku klaro ku Kòrsou no tin plaka di belòsting pasobra tur plaka di belòsting ta den saku di e mandatarionan. Yu, mira aki, ta mihó mi keda ketu pa mi no lanta morto fo'i Santana.